Bon dia bon dia mi nomber ta Reginald Cardoso anto awe mi ta trese un video hopi special y tambe un llamada na tur otro personanan cu ta miembro di crowdfund pa scucha bon e mensahe aki. di cual cu mi ta pensa cu e ta hopi necesario pa abo cu ta miembro di Crowdhon. Tambe bo ta haña hopi informacion di mi riba riba mi canal of riba mi pagina cu a yama Your Digital Entertainment punto nl di cual mi tin hopi informacion, servicio y tambe negoshonan digital di cual cu Crowdhon tabata un di nan pero esey mi a scrap'e. M'a pone un cruz tras di dje pasobra nan no ta paga. Pero mi tin un nogoshi si pa abo cu ta paga. Ta nifica esaki yama patron pay. Pero e video aki no ta bay referente di patron pay pero ta bay over di crowd won. Crowd won no ta pagando. Anto si crowd won no ta pagando ta nifica bo no mester hinca mas tempo aden. Pasobra manera m'a pone un video na ingles, mi ta pronosticá òf mi ta predict si nan no paga na fin di e luna aki nan ta bai desaparesé. Ta nifiká si nan no paga e luna aki ta nifiká ku e nogoshi ei ta bai sera. Anto si e nogoshi ki ta bai sera ta nifiká unu no hinka mas tempu aden, dos No recutra hende, pasobra si bo bay recruit un persona pa drenta den crowd one ta nifica bo ta cue su seng tirele den WC manera nos ta bisa. Dicon? Pasobra e persona ey no por saca su placa. E sistema cu crowd one a cuminsa, na cuminsa hopi bon, mi no ta gaña, Hopi bon pasobra mi ta un miembro for di aprel pero mi ta kòrda den aprel promé ku nan a ku nan a bai paga e residual m'a prediká m'a prediká no m'a pronostiká kiko e crowd won rewards payment ta bai ta di kual ku m'a asertá tambe ku m'a saka e balor ku a sali na neigentien duizendste cent. Ta nifiká bo ta kumpr'é li òf bo ta kumpr'é no, nan ta kumpr'é for di bo pa dos euro kantu despues nan ta pagá bo na nege tin duizend sesènt. Wèl, for di dia ei ya kaba mi no tabata sinti mi kuru pa muchu bon den e kos aki. I tantu ku mi a bringa, pasobra mi tin hopi vidio riba Youtube referente di crowdfund, di kual e siman aki, Mi ta bai kita tur mi videonan for di e YouTube kanal. Pasobra, manera pa Hulandes ta bisa, het deugt niet. Anto, laga e parinan ua. Esei ta mi konseho pa abo. I mi a pronostiká esei, anto mi ta pronostiká esaki tambe, si nan no paga awor aki fin di febuari, nan ta bai sera. Kisas no ta sera febuari, kisas no ta sera mart, pero nan ta bai sera si nan no paga. Awor mi ta spera ku mi ta robes, mi ta spera ku mi ta robes, pasobra mi no, si mi ta robes hopi hende ta wòrdu pagá. I kisas esaki tambe ta un un alerto òf un yamada pa abo Of mi yo sa, of e lidernan cu ta un tiki mas alto cu ami, cu sa mi ta un coordinator mi ta, pero mi ta un coordinator cu ta studia cos y analisa cos. Asina ta, tene cuenta cu loke mi ta pronostica aki. Y manera awe ta djaluna, e ta un djaluna un tiki friu, pero Un bon siman, un felis djaluna bendishoná pa un i tur. I anemi ta bisa semper, te despues ku mas informashon ora ku mi trese e videonan riba mi kanal di Youtube. No lubidá pone bo komentario i si bo no ta gust'é tambe pone bo komentario pero da like. Aboná, anto tambe mi ta pidi bo pa si bo dal na e bèl ei tur video nobo lo bo haña un notifikashon i asina bo ta keda na altura di tur loke ta pasando. Te despues. Ayow.